Ruħ illum illi qal li qed jagħmel biċċa xogħol interessanti ħafna, għad biex qed tagħmel. Għalli jiena qed nirrekordja, jisibtu se jgħidli il-marċi kollha ta' kull beltural. Qed nirrekordja il-niepel kollha ta' Malta. Immaġinaw daqsxejn! Il-qniepel kollha ta' Malta jismu Clayton, tuża, ismani, ħabib tiegħi, da mhux il-ħabel tal-qampina, trommu għaw isfel. Da tittamlu maħalek, da jgħidu l inti tifhem fil nipel jien nifhem fil-mikrofons. Mela, Clayton. Raiden Mitzi.
Raiden, għal-redentur, mela mżammi. Għal-redentur tal-isla, le, mifgura. Terġa?
Żgura. Kif ma nafx, ma nafx, żgura, Kombinazzjoni, eh. kombinazzjoni, ah, żgura. Eh. Hemmhekk m'hemmx nibel. M'għandniex, għandna. M'għandniex. Il-problema li għandna Le, hija- zom, zom, zom, jien għandi waħda dar ħabib. Mal-bib.
Però U mbagħad taf min idoqqa?
Eh. Dak li mbirek postman li jġib li l-kontijiet biss ħabib. ma tensiex, Għax ikunu reġistrati.
ma tensiex, eh, bandi, eh, li fil-ħodu ma li kunu reqdin jiġi tal-gas biex jipaqpaq tal-gas. Imma ma jdoqx il-qampina eh, dak. Eh, però mbagħad huwa iqajjem eh, in-nies.
Ħadd li fuq in-nifel. Issa bħalissa jiena qed nagħmel proġett fejn qed nirrekordja l-nipen ta' knies kollha. Kien hemm xi nies fejn tawni appoġġ qawwi ħafna u nixtieq nirringrazzja u nixtieq nagħti ċaċċipa bil-kbir li delettanti kollha tal-qniefel illi minħabba fihom dik ix-xemx tiżreġ ma matul in-nofsinhar fil-għodu kmieni All right, u matul il-lejl, daw qed jiċaħdu milli jiltaqgħu ma' familji tagħhom u qed lilna qed jagħtuna pjaċir. Taf xi ngħid jiena? Illi mill-Ewropa kollha aħna biss il-qnieb li nduqhom minn fuq. Aħna biss. U l-ħra mhux iduqhom. Barra minn Malta, nista' nassiguralek. Nista' nista' nassiguralek illi pereżempju ibda bil-Ġermanja, l-Awstrija u Svizzera pereżempju. Huma qed jgħiru għalina minħabba li l-nipen tagħhom jindaqqu permezz tal-elettriku. Għallihom jgħiru sieħbi għat-tajjurin li huma. Dik li ħanajt. Għandhom xi ħadd jirrekordjhom nipel bħal. Ejwa hemm ħafna. Mela għidilna x'qed tagħmel kif qed tirrekordjhom dan. Permezz li għandi kamra apposta, Però nixtieq nappella jiena. Ġifieri inti tmur bil-kamera.
Bil-kamera posta.
Ikun hemm xi ħadd li jaf idoq dik il-qampiena. Eżatt, eżatt.
Tiffilmja u jdoqilek. Eżatt, eżatt.
U mbagħad qed tpoġġihom fuq il-YouTube.
Terġa, din il-qampina pereżempju tal-ħaġġin. Eh, eżatt, eżatt. U jekk kien immur fuq YouTube u nagħmel irrid nisma' qampina tal-ħaġġin. Eh, pereżempju jekk tagħmel pereżempju Bells eh, Christ King Paula, ħad isma' tara ħaġdid. Erġa' erġa' repetija ħabibti għax tara ħaġdid. Bells of Bells of Christ Christ.
Christ the King. Paula. Bells of Christ the King.
Issa, nixxi nappella. U
Dottor Godfrey qed jitħaq. Nerġa' ngħidielu, Bells of Christ the King, mhux Bells of Saint Philip the Prince. Sewa? Kemm ir-rekordja nifel sissa? Sissa, sorpriża, sorpriża, rekordjat madwar 87 knisja. Però nixxi nappella, nixxi nappella, illi palma sibt support Sibt ukoll il-disa. Fixkin. X'għamlulek?
Fixkin. Per eżempju, kien hemm xi qassisi illi minn flok fehmu bis-sitwazzjoni tiegħi nibda nista' nsemmi kappillan partikolari. Semmi minn tgħid ħabib tiegħi għalija. Nibda nsemmi l-kappillan ta' San Kajtanu l-Ħamru. Sewwa x'qallek dan?
Dar darba kont itqajt miegħu u laqas ħalt fis-sakristija. Għallek barra.
Qalli, X'tirrikordja, x'tirrikordja, x'tirrikordja? Le, le, le, ħi, ma aħna ma naċċettawx nies. Jekk trid, mur rikordja minn isfel. Kieku forsi l-kappillan, all right, ma jaċċettax, ħalli jkellmek naqra bil-mod. U b'hekk ħafna nies, ħanaj, ħanajda, all right, qed jinfirdu mill-Knisja minħabba l-arroganza ta' ċertu qassisin. All right? Minħabba. Ta' xi ngħid biss. Li jekk pereżempju ħanamlu mod. Dak eh, kan għandu xi delizju partikolari. All right? U l-qasis ma ma qdirx, ma qdirx.

Mingħajr Għawdex. Issa qrajt li moħħi, għaliex 87 knisja ma jfissirx 87 qanpiena, għax knisja ara kemm il-qanpiena għandha. 87 knisja, kappelli, knejjes u katedrali. Terġa' ma jisma' mela kemm il-qanpiena r-rekordja ġieħ San File. Taħseb. Naħseb naħseb s'issa biss il-600 qanpiena. 600 qanpiena r-rekordja tada, 600 qanpiena ġifieri. U Għawdex ħad ibdieħ ukoll. Però iż-żvantaġġ, eh. iż-żvantaġġ li m'hemmx trasport pubbliku. Illi trasport pubbliku hemmhekk sa nofsinhar. Fejn?
Ċertu ċertu l-irħula. Għawdex?
Ejwa.
Issa minħabba din il-batikata kollha, all right? Fej anka. Għanna daqxej, għanna.
Fej anka, per eżempju, għal tapina nixtieq nitla' imma Salvatore nista' nasal. Ejwa ħana mill-qorret, ħana mill-qorret, ħana mill-kappell, ħana mill-kappell. Dat tifel qed jagħmel biċċa xogħol ta' veru, issa parti ċajt kollu biex tirrekordja ta' knejjes kollha Dal-ġiri kollu dan jaf kif żejr għarqan. Jien naħseb tuħu tuħu x-xawar portabil miegħek inti. Ġurnata tilgħu niżel dak il-kamp nari b'ġej il-bambin. Da se jitlgħu dex jirrekordja possibbli ma nsibux kumpanija tat-taxi li tisponsorjah għal da toqgħod tiġri bih. Possibbli insiblek waħda ħabib. All right? Insiblek waħda ħabib. Mela, Is-sinjur hawnhekk ara, dalwa, dalwa, dalwa, is-sinjur. Is-sinjur jgħid xi ħaġa. Jiena Ġuni Zammit eh, imlaqqa bħala Ġiljan ta' Qniepen. Ġiljan ta' Qniepen, intu kol ħadd rekordja? Jiena jkolli l-gruppi miegħi ġifieri u mexxi l-festi. Sewwa, inni iddoqqu l-qniepen intom. Ovvjament.
Eh, biex inkompli ma' redi, ġifieri eh, ġieli għamel tliet festi f'ġurnata, pereżempju nkun qed indoq is-Salvatur ħallija. u mbagħad jrid immur naħa l-oħra, jrid immur naħa l-oħra, hekk hekk xogħol miskin. Issa jien xtaqt li kien hawn il-Mons. Eh, biex ma- Monsu. Kont se ngħid Monstru ma' Monsinjur x'ismu. Guder. Eh, Don Antonio Guda, la sew. Ija. Eh,
Ixtaqtu kien qiegħed hemmhekk għax tant ħawwadna billi kalla mill-mod kif ħandoqqu l-moti. Salam kif di issa daħal dan fil Żgur, eh, dak sar professur, dak għata kollox professur. Eh, eh, Xiex ġi kif nidi tal-moti għajd li naqra ħana. Moti tfisser dik il pereżempju kwarta 10 minuti. Issa dan ma jfhem xejn bil-qampina. Tajjeb, festa għandek erba' moti jgħidulhom. Sawa.
Tajjeb, Issa meta tkun sekondarja jdoqqu tliet moti. Dan bil-legal għajr it-tnej. Ġbila għas sekondarja ma tkun di, ma tkun xej. Ma tisbix.
Podrit il-xol tijak tiġri minn knisja l-oħra, minn festa l-oħra d-doq il-om iqnifel? 25 festa kull mandi taġri. Le, le. Is-sajf ma nkunx naf li beda u spiċċa, pereżempju l-biegħ kont San Pawl. Mbagħad nibqa' miexi ġivi Ġunju, Lulju, Awwissu. Alla jbierek tak bonus tajjeb il-bambin li lek għandek it-tnabar ta' widnejk mhux ħażin għax għadek tisma' sew. Ħafna wkoll, ħafna. Eh, Għala xtaqt li forsi jgħidilna kif ħanibqgħu, pereżempju l-istess ħaġa eh, ħruġ u dħul għal-festa nofsija ħruġ u nofsija dħul. Se nixtieq inkun naf meta meta joħroġ l-ewwel standard jew meta toħroġ il-vara nofsija tibda. Għadek ma tafx.
Le, u xgur li le.
Dam daħlin fid-dokumenti kot fija li jista' jkun ukoll. Li tal-qnib ma tafx ma tafux bija di laqgħat. Jien naħseb li aħjar ikollu qampina tajba. Olla, tajjeb, ħana s-sinjur x'għandu bżonn eh, jgħidilna. Qed nisma' dal-waqt, dal-waqt ċans, dal-waqt ċans, dal-waqt, dal-waqt. Ħodu paċenzja. Ħanatu ċans il kulħadd jgħid tiegħu. Għajd, ħabib. San Pawl ġie hawn Malta Eh. biex irressaq in-nies lej Alla. Sewwa, dak għamel biċċa xogħol għamel biċċa xogħol li rridu nitkellmu fuqha San Pawl ukoll, eh? Il-festi qegħdin iressqu n-nies lej Alla. Għax il- il- Malta staġnata spiritwalment, kulħadd jaf, kulħadd jitħaddel fuq il-media, illi spiritwalment Mgħaxxa Malta, all right, mejta assolutament. Mut tkellimu fuq il-Bibbja, asħat minna fil-Bibbja. Illu ftit kien hemm vox pop. Għadhom ħerġin mill-quddies, għallhom x'inhu l-Evanġelju min jgħidlu boq u min jgħidlu ma nafx, u assolutament ħadd ma jaf il-Bibbja. Ftit li xejn. U dak li jafu l-Bibbja mhumiex jgħixuha. All right? Kristu qal. Kristu qal, għad għad għatu qima l-Alla biss. All right? Dak huwa paganiżmu u idolatrija. U mi- U l-idolatri, l-iskrittura tgħid, qal l-infern. Meta ġie San Pawl hawn Malta ma qalx ejja nagħmlu festa għal Mosè jew il Abram, dejjem jiffoka fuq Kristu. Allura x'ma nagħmlux bħal ma għamel San Pawl aħna? U ni- niffokaw fuq Kristu. Mhux quddiemu rridu nidhru, ħa noqgħod ngħidu għax jiena drajt hekk, ma nagħtix tort sa, sa barra l-qassisin ta' hawnhekk, ta' għax dawn uritnihom, all right? Però jekk inti urit dar u hemm xi ħaġa li ma togħġbokx ġo dik id-dar, se taqbad